Academic Love, Chapter Four, Ziaktu, Judy Chak Chhuak. Remratpuii awi in va han mawl thei tak. Ngati nge khatia in rawn tin thut thut zel a, ka ti hluai a. Tih put che kha lawm kan tum. Mamtian a ti sup a, Lo lut rawh u, chha deuhin ka ti ve leh mai bawk a. Huanah kan kal dawn, i rawn kal ve duh em? Rimratpui zawkin a ti sup a. A hla em? ka tih chuan, Hla vak lo, mahse, i vawikhat kalna a ni dawn a, nang chuan hla i ti mai thei. Mamte zawkin a ti ve leh a. Kan insiam lawk ang, kan kal dawn nia ka ti sep a, pawn lamah Meizia chu chungin an thu reng a, ka inthlak zo ka chhuah leh pawh chuan an lo la thu reng a, i pa hrilh kher a ngai lo ang tiraw ka tih chuan ngai e, I zun dawn pawn ka pa phalna lam a sa lo chuan zum suh a tih chuan a hnungah na lo teh in ka chum a, kawngka ka kalh that hnuah naupang ho ka zu en leh zuai a, kan pathumin hostel hnung lamah kan in zui thla hnak hnak a, khutah ro hluh in min lo nghak Mamten a tih chuan Remruatpuia a lo ner nawng nawng a, Ro hlu i a tih hi teacher ve tho a nia. Mahse, a te lama lak avangin kan inkawm bak thei lo. A felzia an sawi ka hre fo mai. A hmel pawh a chhe lo. A ngo deuh vur a, te ve lampang niin a sam a chawn sang thei hle bawk. In lo thleng thei maw Sawmte? I lo kal ve peih chu ka va lawm tak. Kawm tur ka neih phah dawn a. He mite thian dun zui hi chu an ninawm duh lutuk. Mi an ngaihsak ngai si lo a, an kal pawp pawp a. Ka um pha mang ngai lo. Muangchangin kan pahnihin kan kal dawn nia, a ti a, a nui sang leh nghal a. Mahse, te ve tak a ni. Mizo hmeichhia ah chuan a sang pawl ka ni ve a. A ni a lian bawk bawk si lo nen. Min chho en deuh ha zel. Sercha khuanah kan kal dawn em? Rohluin a ti sep a. Mipa te pahnih chu an bu ngut ngut mai. Kan kal thla zel a, a nuam tulh tulh maiin ka hria. Kalkawng sir lamah hardcore a kung a awm thla zel a. Thei chu ngah tak an ni. Thei tamna khua ka ti mai. Sawlai sawh thlan a nia. Sihal zanah an riak thin tiin min hrilh thla zel a, ka rin aiin thlan kan lo hnaih. Hostel huanah pawh thlai a rah hnem tawh ngawt ang. Naupang ho inrin nge an kal thin a, mahse nang chu i duh hun hunah i kal thei ania, i kal chak deuh chuan min lo sawm tawp zel rawh aw. Kei chu ka kal peih reng ania, kalpui tur ka nei lo thin a. a ti leh dap dap a, ka rin aiin kawm a nuam reuh phian mai. Mau hmun lamah kan lut thla zel a, kalkawng chu a vawt deuh ruih mai. A reh bawk nen tlemin ka hlau ru ve deuh. Mau hmun kan chhuak chiah chu ni a rawn sa tha leh khawp mai. Huan pawh kan thleng zui nghal a, a hmun a zau tha bawk a, nuam tak a ni. Kan khaw huan a nih hi. Chawlai chu hostel huan kan va kal phei dawn a mi? Chawhmeh vel kan la vat anga kan haw hma dawn nia ro hluina tih chuan ka bu ve ngut a. Kan mipa te pahnih in mau an sat thung. Awii a nuam reuh e ka tih chuan. a nui ve hak hak a, thla te kan la a, kan pahnih chauh pawn nuam kan ti ve khawp mai. Thlai lak lam reng reng a lang lo. Ka thian te Aizawl lama hnathawk in an awm vek sia. Ka lung leng thei lutuk a, kum tur pawh ka nei vak lo. Mahse i lo awm hlauh chu ka van lawm tak a ti leh thin a. Loh inkawm rei vak lo mah ila. inmel tawh tak kan ni rohlupui kan awmna chak lam atang mamten a rawn ti thla lawng lawng a a hnungah remruat puiin a lo zui bawk engmah in la lan ange eng nge in lo tih char char a mamte bukin a ti leh a aw kan chawl ve phawt alawm ka ti sep a bin leh chawhmeh eng eng emaw ni kan lak hnuah kan in zui chho leh hnak hnak a. Thlai ho pawh an tha khawp mai. Hostel naupang zawng zawng ei tur nen kan la vek bawk sia. Bawr tak kan ni. Engmah sawi loin Remratpuia'n ka iptepui ah chu a rawn la a. Mau phut in ngaih kha khawi ka keng thei alawm ka tih pawh chuan ka hnungah min nam dat dat a. Rohlui leh Mamtea an kal hmasa ka vangin min rawn ngaih ven tawh lem lo. He mite pahnih hi an inhnaih riau a. an inngaizawng ve deuh a maw ni? Mahse, Remruatpuia'n Mamtea bialnu chu Aizawl lamah a awm a ti bawk sia. Kal ta che, nga ti ngei din reng. Ka hnunga rawn din pahin Remruatpuia'n a ti sup a, An ruih loh hi chuan an fel ve maw le? an ruih pawn an fel tho na chu an tawng duh leh mah mah thin a, Sertha khuana kal kan la ngaih kha chho vat rawh a tih leh chuan ka chho ve leh mai a, rinai takin a hahthlak a chhuk lam kha chu a hahthlak vak lo a nia, a chho lam chu hahthlak khawp mai ka thaw hiam hiam tawh. I va hah hma ve, i la kal zel thei angem? Rohluin a rawn ti lang lang a, mah hmun a awm kan ni bawk nen a khawk rum rum mai. Aw, kal thei e, min ngaihtuah suh u, kal zel rawh u, ka tih chuan ka hnungah Remruatpuia lo nui hawk hawk a. Ka en chuan a tum leh hmak a nih chu, kal hmasa mai rawh. Ka tih chuan a duh tlat lo. Rohlui te min nghahna lamah kan chho a, an mau put tur chu a hring a nih leh nghal a, a rit viau ang. Mau tuai hun lai ni se a tam thei ngawt lo maw? Ka tih chuan an bu ngawt a. Reilo te kan thu chawl a, Serthu khuan pawh kan thleng tep. Sawmte, i kal thei ang tiraw? Rohluina ti sep a. Kal thei lutuk e ka tih chuan an tho sap sap a, mipa pahnih in mau an put avangin an phal lo chung kan kal hmasak tir a, a hnungah rohlui nen kan kal thung. Zan a rawn leng ve la ka tih chuan a nui hak hak a, nia kan tum dawn nia. Inleng ka nei ve leh zeuh thin a, a tih chuan ka nui ve ta ringawt a. Nula a la nia, inleng nei ve awm tak a nia, ka lo ngaihtuah tawi deuh a ni. Kan khua angah chuan inleng pawh vel hi kan la ti nasa a, tlangval inleng hi ka nei ve reng zel a. a ti leh a, Nia tiraw ka ti ve sep a, Remruatpuii te thutna pawh kan thleng zui nghal a, Sawlai lawk saw serchawk huan a ni tawh tho va, lo va lo mai ru, kan hmu thei tho cheu a, hniam deuh ah a rah kha, in duh zat zat va lo rawh u, kan lo chawl rih ang, Mamtiana ti a, an hah hmel em avangin kan phut bik lo. Serchawk hman kan lut chiah chu ka hahdam sawng sawngin ka hria. Nuam tak a ni. Awi, a van rah hniam tak ve, ka ti sep a. Nia, hemi kûnga mi hi a tui bik, lo phei rawh, heti lamah ro hluin a tih chuan ka phei ve vat a. Ani chuan êma ken avangin a khung zung zung thei. Nakina kal leh hunah chuan êm ken ve tawh tur a nih hi, ka ti sep a. Nia em hi kenna tha ber, a leng hnem ber bawk. Lu an la duh tih mai loh chu hetah hian kan indah tawm rih mai dawn nia a ti a. Serchawk kan lawh zawh a, kan va phei leh chuan an lo mu awn dawr dawr mai. In lo thei em? Remruat pawhin a lo ti sup a, Meizel a zu khu hlat hlat mai. Umm, lo thei e, ka ti sep a, min la en run mai. Naktuk tlaiah hnatlang a awm dawn a, heti lai kawng vel hi sam an ti deuh aniang, rohluin a ti sep a. Kan haw meuh chuan khua a tim ve lek lek tawh. Ka inthleng Remruat puiin min thlah a, Mamte leh Rohlui an haw rual bawk. Remruat puite nen kan inhnaih bawk a, a rem phian mai. Thingpui in phawt la ka tih chuan a duh tlat lo. A tlai tu e mai a ti ve tlat a. Hostel kitchen ah kan chawhmeh lak ho chu ka zu dah a, ka rin aiin kan no la hnem. Chawhmeh ti thak vak tawh chu u aw. Naupang ho an pum a nuam lo a, school pawh an kal thei loh phah a ka tih chuan aw le an ti ve mai a. Cook hi pali kan nei a. Boys leh girls ho ei tur an bawl kawp vek a, a hrenin a hmin hunah boys lamah an keng phei ve leh mai thin. Mipa vek an ni a, kan cook ho pawh an la upa vak lo. Kan inrual vek ang. Naupang ho ka en chuan an zia tawh hlawm khawp mai. Zan in chu aw leh phawt mai ro aw. Lehkha zir kha ka tih chuan an lawm zia ka hria. Miss. I rawn awm hi a nuam e. A hma kan warden chu a strict lutuk a, min hau nasa thei lutuk. Nula senior a ni bawk sia, an ti a, an nui ve hak hak mai. Umm, kei chuan control vak che u ka tum lo. Mahni in enkawl thei vek in ni tawh a, lehkha zir kawngah pawh, eng kawngah pawh in puitling tawh. Class nine leh ten ho phei chu in naute an hriat loh an neih chuan Tha deuhin in hrilh zel dawn nia ka ti ve duah a, naktuk hnat tlang ania in kal thei ang tiraw ka tih chuan an aw rual dual a, Principal in hnat tlang velah an tel vek thin a tih vang a ni. Kei chuan chul ka ti viau lo, mahse awm thar ka ni bawk sia. Ina ka let leh hnuah ka intifai a, eirawn bawl peih lohin noodles vel ka chhum mai mai a. Mahni chauh a awm chuan chaw ei loh a awl dawn khawp mai. Room a sam ka chhem tir mawlh mawlh laiin ar chaw ka pe lo tih ka hre chhuak thut a. Hmanhmawh deuhin ka chhuak a, an rel a ṭam tawh viau ang. Ar chaw ka pek chuan khua a thim fel der tawh. Mahse, pawn light in Arina chhun phak chiah chiah a, light ka vuahna pawh hi a la rei vak lo. Arho ka en chuan an kim loh deuh tlatin ka hria. Chhiar kher lo mah ila a lian ber kha a bo daih. Inchhunga ka luh leh hnu pawh chuan ka awm a nuam vak thei tawh lo. Tuin nge ka ar hi ru ta ang tih ringawt ka ngaihtuah a. Sihalin a la ti dawn ila Ar in a hawng thiam awm si lo. In awm em? Kawngka lam a tih ri ka hriat chuan ka hawi phei vat a. Rin loh deuh in Mahsanga lo ni. Lo leng rawh ka ti ve sep a. I va inngaihtuah muk hmel ve. Thutthlak pahin a ti a, vawt a tih hmel khawp mai. Nia ka arvulh zinga a lian ber a bo daih a, mak ka ti lutuk a, Srihalina la ti dawn ila, ar in kawngka a hawng thiam awm si lo a, ka tih chuan a kha be dawmin ngaihtuah ve ni awm tak hian a awm a. A va mak tak ve, ka arte hi kei chu an la bo awm ka hre miah lo a. Ka awm tir atang, a ti sup a. Kan en chin dawn a mi? I hmuhmaih te pawh a ni thei a, a tih chuan ka bu ve ngut a. Light a en chung meuhin kan en a, mahse i hre dawn a mi? Ka tih chuan a nui suk a. Hria e, kan vulh zat a inang reng alawm. In talh tawh te a nih loh chuan a ti a, hostel ar a ni bawk nen nuam lo ka ti lutuk. Umm, a kim lo a nih hi a ti sup a, engtin nge kan tih ang hostel ar a ni bawk sia ka ti a, ka rilru a nuam lo lutuk. A ho lutuk, Principal in i ar neih zat a rawn hre thap thap kher lo ang, a hriat leh kan talh tawh i ti mai dawn nia a ti a. inchhungah kan lut dawn chiah tih a kawngka ah Remruatpuia kut kuang kuah run a lo ding ka hmuh chuan ka thlawk lo chauh ka phu nasa lutuk awi Remruatpui i va han mawl thei tak thawp nei thin rawh ka tih chuan a la tawng lo hrim hrim ka hnunga mi chu rum deuhin a melh a inhuatna nei sa ang mai a rumin a melh. I lo leng a ni maw Rimruatpuia chu Masanga na ti sup a, heta ka awm chuan ka leng a ni mai alawm, i leng zawk a ni, Rimruatpuia na ti a, Masanga chu nui hawk hawk chungin in chhungah a lut ta daih a, Khawnge mam tia min en reng avangin ka ti ta tawp a. Inchhungah ka rawn len chuan khawnge mamte a tih a ngai ami? A ti leh ngut a, thinrimna nei ang maiin mi a chhang hmawk hmawk mai. Ngai lo e, kawng i dal kal teh tih pahin ka nek deuh sal a, a che sawn lo hrim hrim. Masanga nen khan enge in tih? A ti chang run a. Ar kan en, enge buaina i nei a mi e? ka tih chuan ka mitah tak chiang zetin min en a, a nuam lo duh khawp mai. Ar zan zanah enge en a ngaihna a chul lo lutuk a ti hluk a, enge mawi hriat le kan duh duh hunah kan en ve ang chu, duh leh zan laiah kan en anga, duh leh var chianah kan en anga i thu lo e mai ka ti ve duah a. Ar chiah ni lo in en a ni lo maw? a tih leh chuan ka thaw hak a, enge en vak tura min ngaih le? ka tih chuan ka bit atanga en thla dan danin ka hnute zawnah a tawp chawt a, i zak lo e mai Remruatpuii tih pahin inchhungah ka luh san daih a. Inchhunga ka luh chuan Mamtea a lo thu bu leh luk luk tawh, zan nih hi chuan Ruih tur emaw hi an ti ve ziah. Remruatpuia chu Mamtea ang em emin in ve lo mah se, a rem erawh a nam ve leh deuh thar thar zel. Masanga erawh phone a lo khawih melh melh a. Thingpui kan lum ang aw ka tih chuan a rawn hawi chhuak ve a, pawi hlei nem a ti sup a. Mamtea chuan a en run run a, a meizial pawh a zu thei lo. A ṭhu buluk buluk ringawt mai. Thingpui ka lumna bulah Remruatpuia a lo ding ve reng a. Va thu rawh ka tih pawh chuan a duh tlat lo. Min control tum suh a ti deuh tlat a. Thingpui kan in laiin Rohlui leh mipa pakhat an rawn lut hlul a. Tihlawl che u chuan lo leng rawh u ka ti sep a. Rohlui Mamten a hmuh chuan a meng kawk mai. Hei hi ka unau pa neih chhun rinawmah a nih hi. A rawn chhut thlak rualin a ti sep a, In van fel ve in lo leng duh a ka tih chuan a nui hak hak a, Nia tunlai chu ka inleng regular deuh te an rawn leng duh tawh si lo a, nui hak hak chungin a ti a, Mamtea a melh zeuh zeuh thin a, an inngaizawn ve deuh niin ka hria, an awmdan hi ka hre thiam lo, thingpui kan thli lawk ang aw ka tih chuan min lo hnial vat a. Ai, ka nun in zo chiah a nakinah lo hlui zawkin a ti leh zep a. A unaupa chu a la naupan hmel khawp mai. Keirawlh tir vel chiah a nih ka ring. Keimahni lam a ngaihsak lo hrim hrim. A phone ah games a khel daih. Noodles vel chhum mai mai ang u aw ka tih chuan min chhang hlawm lem lo. Remrat pawh e kha khawnge a kal daih ni. thawh pahin ka ti nuah nuah a, pawn lama feifawt rat rat ri ka hriat chuan ka hawi chhuak deuh a, tumah ka hmu lem lo, chutah ka va kal lawk ange, Mamtia'n din hluai pahin a ti a, hei thil ka chhung hi khawngi kal dawn ka tih chuan a kawr a siam tha mawlh mawlh a. Ka rei lo ang. A tih hnuah ngel deuhin a kal chhuak a, Mamte, kal panga eng kal rawh. A chim bik lo ang. Rohluin a tih chuan a rawn hawi zawk a, a chhuak ta tho. Amah ang lo takin a chhang let ve miah lo. Ka lo pui ang che. Rohlui ka bula a rawn din pah in a ti a. A thil rim tui in kah chu a tak tha khawp mai. A ngo vung reuh bawk che a. A lak phian in ka ring. A hmai fanga tha khawp mai. Ngai lo e, ka zo a ni mai ka tih chuan ka bula a rawn ding ve reng a. Masanga leh Rinawman phone an khawih daih a. Min ngaihsak lem lo. Sawmte, kan inmel tawh tho a, ka hrilh tawp mai ang che. Nakinah i la hre dawn tho. Mamte nen hian a hmain inneih kan tum a, mahse ruihhlo lam kan inneih hma hret khan a ti nasa lutuk a. Hnathawh mualmual a lo nei lo bawk nen ka chhungten min duhpui lo a. Inneihna pawh kan ti tawp ta ringawt kha a nia, kan inti thiam lo deuh a, kan inthen hnu phei kha chuan ruihhlo lamah a tlan nasa lehzual a, zu a inchang a min hmuh hi chuan a inthlahrung ve deuh thin a, tunah pawh khan ka awm vang aniang a chhuah daih nuam lo a ti aniang. Ka nau hi chuan haw lo mah se. Nuam lo a ti ve hrim hrim a, palai an lo kal vek tawh bawk sia. Kan khua angah chuan thil ho te pawh hi a darh chak sia. Inneih vel pawh an lo hre hman deuh vek a, kan chhulh leh kha kan mual pho ta vak a, a ti dap dap a. Dawhkan bul chair ah kan thu a, a kut a khalh niap niap a, ka khawngaih reuh tak zet. A van pawi ve. Remratpuii nen an inkawm nasa bawk sia ka ti sep a, engvanga Remratpuii hi sawi chhuak kher nge ka nih ka hre lo, mahse ka rilruah a rawn lang ve miau sia nia, an ni pahnih hi chu te te atanga inkawm an nia, tun thlengin sual kawng an zawh dun ta zel a, a ti a, a nui hak hak mai. Eitura min hnuah kan ei nghal mawlh mawlh a, spicy a ni bawk nen. Masanga chu ka rin aiin tha ka ngam lo. Amah a ngo pawt bawk sia. A hmai a sen ṭawn ṭawn mai. A thlan hliam tawh mai. Nula inah kan leng a, min lo khi lai thak khawp mai. Lian leh ngam chi a ni tawh lo hrim hrim, a ti a, a nui ṭha duh miah lo leh nghal a. Mipa ngo lampang hi ka type a ni lo a, mahse, Masanga hi chu a hmelṭha ka ti ve reng. Remratpuia erawh vun thim lampang a ni a, a hmel pawh a dik thlap mai. Uluk deuha siam ang mai a ni. Darkua velah Masang leh Lohluite unau an haw phei a, naupang ho ka en chuan a then an lo mu thluh a, a then an lo la chhiar nasa khawp mai. Miss, aa nute ka lo phone lawk thei angem? An lo kal hunah thil chah duh ka nei a. Hmeichhe sam tawi cute deuh mai hian a lo ti reuh a, Thei e, lo kal rawh, ka tih hnuah kan inzui chho a, Wednesday leh Friday hi visiting day a ni a, an khua atang an chhungten an rawn tlawh ve vang vang thin a, tlawh tu nei lo ho chu eitur keimahniin kan pe thin thung. Sunday inkawm ban hi a duh tan call hman theih a ni a, an indaih lo deuh chuan ka phone pawh an hmang mai thin. Phone pakhat naupang ho in emergency a an chhung te call na tur ka in ah a awm bawk. Mahse call hi rei deuh a hman theih loh thung. Class eng zat nge i nih kha naupang te i en zeuh pah in ka ti a. Class nine a ti sep a a te reuh sia. A cute deuh lutuk. Call a hman laiin kan thil eina vel ka lo sil a. Miss, ka hmang zo aw. A tih chuan ka bu ve ngut a. Chhe deuhin, Lehkha zu zir rawh aw. Ka tih chuan, Yes miss, a ti sep a. Ka thleng sil zo. Mut tuma ka in tintuah mek laiin ka phone a ri a. Ka en chuan ka nute an lo ni. Aw nu, ka lak rualin ka ti lang lang a, keimah zawk mahte i mu tawh em? Ka pa in a tih chuan ka la mut loh thuin ka chhang vat a, i lung a leng lo maw? a ti leh a, min biak apiangin he thu hi min zawt ngei ngei zir. Leng lo e, zan tin deuh thaw in leng ka nei a, zan in pawh an lo leng a. An hawn a la rei vak lo ka tih chuan a lawm ve khawp mai. Ka pa nen kan in biak zawh chuan tukverh vel ka kalh tha a, ka mut meuh chuan Darsawm leh a chanve a ri thuak tawh. Naupang ho pawh vengtu turin nula pakhat kan dah a, hemi khua a mi tho hi an dah a, ani chu hostel ah a riak ve nghal mai thin. Mahse room a nei hrang thung. Mahse kan in be vak ngai lo. mut tumin ka in let ka in let a, zan mut hi ka harsat deuh thin a, zingthawh hma a ngai thin tho bawk nen a chang chuan a hri awm lam mah mah a ni. Zingah ka alarm ri in min tihar a, nizan ka mut tlai deuh avangin thawh hei ka hlau a, alarm ka set kha a nia. A la hma viau mai. Nizan ka mu che bawk si lo a, mitmen a har khawp mai. Khua a vawt bawk si, thawh ka hreh lutuk. Darlie leh a chanve ah ka tho a, naupang ho pawh Darlie leh a chanve ah thawh an ngaih thin vang a ni. Zing tawngtai inkhawm an kal vek thin a, kei pawh tun atang chuan zing tawngtai inkhawm kal ka tum tawh. Thingpui lumin ka inhnawh puar hmasa a. Hostel naupang ho pawh zing tin thingpui an in thin a, kan hostel hi school hostel ah chuan a nuam pawl a nih ka ring. Eitur leh theia lah an hniang hnar bawk sia. Kawngka vel ka hawng a, naupang ho ka en chuan a thenin lehkha an lo chhiar a, a thenin hmai vel an lo phih mek bawk. I tho thei maw nu mam? ka ti sep a. Umm, tho thei hram e. Nui sangin a ti ve a, Nu Mami hi min pui tura an dah ka tih nu kha a ni. Zing tawngtai dar ruk daih a la nih avangin a hma bawk nen, School-a ka hak tur vel ka dah fel a. Chhuat vel ka nawh thuak thuak hnuah chhut mai mai pahin phone ka khawih a, dar ruk a ri ve tep tawh. Chhunzawm zel tur.